Qısqa neden başlayıq? Adıñız? Doğdım men Yañımalede, Östımanda. Adıñız ne? Ametov Mustafa şimdi, dokumentalnıy şimdi şay. Doğğan yılıñız? Yigirmi ekinci yıl, mart on ekide. Kimlerden ediñiz? Qaysı mahallede doğduñız başta? Yañı mahallede doğdım, eski. Şimdi Sevastopolskıya gidem. Eviñiz qaysı nomerada tura şimdi? Şimdi yigirmi yedinci numerada tura. Vaqtı yigirmi edi. Şimdi kimler yaşay eviñizde, bilesiñizmi? İvan yaşay, lâkin kim yaşay? Kördiñiz. Bu Mustafa molla camisi yanıdır evimiz. Yosam İsmi Han cami. Bizde eki cami bar edi. Bal cami şimdi yetmişinci yılı men Qırımğa kelsem Moskvada olıp rayonnıy arhiv edi. Doqsan beşte köçip kelsem Ne pencere, ne qapı mufsrnıñ yanı edi. Şimdi bassanıt ettiler. Kimlerden ediñiz siz? Babañız, har babañız, baba taraftan. Baba taraftan, qartbabam bilmeyim, baba taraftan o erte ölgen. Babam özü on altı yaşında baba-anadan qalğan. Adı ne edi babañıznıñ? Müslüm. Ne iş yapar edi? Kimlerden edi o? O, hazaysnıy işlerden. Bostancılıq yapar edi, bağçımız bar edi. Bağçasaraydan bir yedi kilometr bağçımız bar edi. Yazda anda otura edik, qışta şeerge köçe edik. Ne qadar toprağıñız bar edi? Bir gektar bağça bar edi. Bir gektarda Bağçı içinde topraq bar edi, böyle bağ edi. Bizim bağğa boş yer bar edi. Bu sovet zamanında endi, yosam daa neski? Otuzıncı yılı epsini sıpırıp aldılar. Bir üç yüz elli dana qoyumız bar edi. Eki at, eki ögüz, beş on sığır. Damağıñıznı qapadılarmı? Yok kere, er sefer on yıl. Qaçıncı sene qapadılar birinci? Otuzıncı yılda başladı. Bahçem bermedi babam, mal-mülküm bermedi. Soñ başaramadı, er kvartal ayırım qoştılar. Çıdamamsıñ, alıñ episini dedi. Babamdı alıp kettiler işte. Döşek, yurğan sıpırıp alıp, yoqaldırdılar, bir-eki adyal-madyal kil.

Yerni aytıp bereyim. Anda komissiyada ğodnıy na robot ile neğodnıy komissiya bar eken. Babamı pek çoq lemselerden, bolârlardan, polyaklardan bar edi, ağa-qardaşlar. Anda komissiyada iştirak etkenler. Babamnan pek yahşı ekenler. Babam negodnıy robot dep postoyanno qaldıra ekenler. Asovnıy Meşinskiy bar edi, eki polâk, ağa-qardaş. Özlerini ğrengenı bar edi evde. Babam qaldıra, no, otuz yetti, otuz sekizi olarnıy, episini yoq ettiler, özlerini. Sen ana taraftan qırımlı? Ana tarafım meni qartbabam Muskomye taraftan, Balaklava taraftan. Anam Baqçısarayda doğğan. Qartbabam Yardaq serisi Türkiye qaçıp qutuldı. Bala-çağasınan da oquğan da Troitskiy poddon olıp kelgen, yigirmi doğuz da kittan dollar savuq aldı. Kiçik dayım Buryat Mongoliyada öldi, Visılkada çoban edi o. Za uçastiye, ubiystvo Kirlova dep taqtılar oña elli sekizinci statyanı, anda öldi. Büyük dayım Begovatda rahmetli oldı. Ya nazoldı za uçastiye u vistü film? Ne? Ne nazoldı za uçastiye u vistü? Ya otuz yedi senesi bilesizmi, biñlerden, yüzlerden adamlar kittidi. E, çoban edi, odaman edi o. A, ama adı ne edi onı? Amet. Dayıñızın adı? Onı tam adını ve familiyamı yaptım. Ekinci, ekinci familiyañız. Şimdi anañıznıñ adı ne edi? Kimin? Anañıznıñ adı? Beyye. Kimlerden edi? Acı Murtazanıñ qızı. Bu da bu yaqtan, amma Bağçayada doğğan. Bu qartbabamız köçip kelip, bu dayılarım medrese, Zıncırlı medrese oqutmağa bergen ekisin. Ağamanda doğulğan yigirmi doquzda dayım yigirmi doquz degil, qaçıncı yıla barıp Türkiyede oqup kelgen, Troitskiy poldan namesnik keçip. Mektepte oqudıñız? Dört klass latincı oqudım. Amma meni oquttırmay ediler. Biret balalarnı atırav keteller, men de rusça aytam, tatarca. Ana kirdim, ana o bireknime çıplaq ayaqlar, balaları, Kula, kula, kula, ağlay-ağlay qaytam. Balam, ne oldı? Men kulaq tepeli, men barmayım mekebe, Alla boyundan ursın balam. Qaytır edik, zornen dört klass bitirdim, latıncı.

Sizniñ emceñiz, ocalarıñız kim edi? Ocalar, familiyasını toçno aytamam, Zik diye bar edi, o, birinci ocapçımız. Ana tili ocapçısı? Tatar tilinde İmer İpçi kelip derste oturğanını da bilem. Ders. Onı bilem. Otura edi derste, yoqsam ders ber edi? Yoq. Ders berilgende kelip oturıp diñley edi, torunçıqlarım, oquñız, oquñız, oquñız, kök kostümler kiyip, siz de, biz de, ketken soñ bizim yerimize sizler olıp qalacaqsız, Qırımnıñ nemeleri, dep aytır edi bizge. Epimiz oğlumızlarım, pek yahşı adam edi o, Ömer epçi. Özüñiz mektepten soñ qayda oqudıñız, ne iş yaptıñız Qırımda, Bağçasarayda? Men, qartbabam ustakende, stoler, mebel tişkergen. Onı o vaqıtte elektricniy bir şey yoq, majnoy taqar insan qolı alıp, mebel yapa eken. Qırımtatar tilinde bu zenatnıñ adı bar edimi? Dülger. Baqçısaraynıñ başqa mallülerin dolandıñızmı o vaqıtları? Bir bilgiñiz barmı? Bardım, ebet, mana şimdiki Şestoy mikrorayon, Pâtiy mikrorayon, o Lavanda Şalfi edi, anda ev yoq edi, bir ev yoq edi. Bir meza, eki mezarlıq bar edi, olar yoq. Onıñ adları ne edi o taraflarnıñ? Adları onıñ? Bu bizniñ mallenin adında o şosey, mikrorayon olğan yerde, endi aytmaq kerek, çingeneler Nikolay ilk künde şu yerde yaşamayandı, olarğa avuzları neme dep, bir partayası sala çıqtı, bir talaysı Aqaş deydiler o yerge. Aqaş degen o biyaz taşlar da adı olarnıñ köyçikleri bar edi. O köyçikniñ çetinde, yañılmasam, bir Altı, yedi gektar mezarlıq bar edi, episiniñ taşları bar edi. Olar şimdi yoqtır. Anda lesopolasa yapqanlar, arça oturtqanlar. Aqtaş mahallesi, Aqtaş mahallesiniñ camisi aqıñızda barmı? Aqtaşta cami yoq edi. Bizim mahallede eki cami bar edi. Ana şimdi biri tura, Vaul cami dey ediler. Valı cami. Valı cami diye ediler adı. İmamı, imamı kim edi? Nafi Hoca. Nafi. Kömürcilerden Bahtısaraylı. Bu qaçıncı seneleri? Qırq birden qırq dörtkeçik. İsmihan camisi yanında mektep olğanı bilesiñiz siz? Bilem, bilem, bilem, bilem. Suleyman Badaraqlı degen oca. A on bilem. O adam çında balaları yoq edi. Kak milletçi dep alıp qapadılar, Aqmeçit ölgen. Ne bilesiñiz, añlatsañ? E? Bu Suleyman Badaraqlı aqqında ne? Oca edi, ocamız edi bizim. Sizge ders bere edi? Ders bere edi. O, tarihten? Tarihtan der de, başqalardan belli. O, keldim, başta terbiya doğrusında beş-on daqqa vaqtımıznı ala edi. Balalar, şimdi mektepke kelende kimi kördiñiz? Bir qartanay, qartbabay kördiñizmi? Ana, pelânçanıñ qolunda ne böyle sumkası? Evge alıp kirsetip berdiñizmi? Qolunda kurtkası ögse, mektepke bir-eki daqqa keçikseñiz, zarar yoq, kirsetip beriñ, savabı bar, der edi. Qartlar yolunen keçmem, burun uzun sümermen, soñ yalın özüm qartlap çıqtım. Ana, gece yatqanda qapını bekitseñiz, üstünden anahtarnı almañ, ne sebepten deseñiz, zelzele olsa, şaşıp alarsız, anahtarnı tapmazsız, eviñ tübünde qarsız, anahtar üstünde olsun, aqşam yatqanda qopqalar tüsün, toñlı qalsın. Doldurıp qoyuñ. Sluçiy bir yerden bir ot çıqtı neme etip qalsa, birinci neme söndürmek içün. Yolğa çıqtığıñız zaman evde qaqırıp ya burnuñıznı sümürmeñ. Sümürseñiz de çetke çıqıp sümüriñ de ayağıñızdan topraq çekiniñ, üstüne çübinler qoyuñ. Mine aqlıma tüşken işlerni aytam. Bu sizge bu hafsalıq ketiver. Ol aytqan işleri mına endi unutam da, orasını aytqanda. Bayağı bir işler kördim men de.